lubok lok wun wutye maber an abino awaco amotwu ento bene amito ni aminiwu tam kare-ni eni man kare me wibye otwak koko dong dong ageno ni pol pa dano liweng kombeddi i cawani cwinygi tye i lok me tela i lok me wibye i lok me neno anga ma obitelowa ni enoni gin maber ni enoni gin ma pire tek pien participating i yero ngat ma telo in en aye gin maber ma dong in itwero timone konyi bene weko diki ma in pe ibikoko ange. ni ah kong dong inen man peko ma watye iye ni ka oneni ni onongo abol ngati onongo kara pe i peko ma kit eni ci iya yom mada ni yal ayala ni tye ka wot maber mada pire tek ni ka kara ne oromo wun dong kara kila ngat acel acel cet ci winy lok pa ngat ma tye ka bino ka telo in ki iti Wek in imok caden ni program ma ngat eni tye ka lok pire-ni twero konyo paco onyoko. Wek in inen ki wangi bene ni ngat eni ma tye ka bino-ni tye ka loko lok eni kun tye ka loko lok ada nyo tye mere ka loko lok me cung. Ka ngat ma dong obedo i kom con in dong itye ki labol itye ki lapor ma itwero cimo ni nen man otimo kany maber kany otimo man marac kany otimo man ngat ma bene pud peya obino myero otiti pingo en tamo ni en aye dong etwero dong kite ka awaco kuman kun kite ka acwako bene ni pire tek ni wabedo wunu ma watye ka neno kit ma tela bibedo kwede i paco, an alego ni wiwa pe owil i lok acel en aye lok me ryemo can, can en aye gin ma dong dit loyo i paco ma mwa dong nen i yo mapat pat nyutte i yo mapat pat. peko me can medde ameda gen ma naka yen wango watye kwede i kom litinowa ma tye i tim gen ni eni dong tye ka dok piny pien botgi dong kombeddi bene oballe pe dong tye ka kit macon gen ma wabedo kwede i kom litinowa ma onongo tiyo tic bot NGO kombeddi dong otone rom muno okwanyo centegio. tyen awobe ki anyira guducu tye ga. Gen ma onongo wan watye kwede i kom lubiacara pa Acholi kombeddi dong litinowa me biacara guloro dukangi woko, cente pe, bank okwanyo odi giko. Gen ma onongo wan watye kwede i kom litinowa ma gin tye gukwano gitiyo Kampala gitiyo i kabedo mogo mapapat enoni dong weng tye ka dok piny can pud tye can me taun-ni lit ba can me taun-ni jami weng mito cente ka ibedo i citi dong rac ba loyo twero ibed i car ka iwaco iwoti kop tyeni ki kany icit ka moni cente pien boda boda myero oting Ka iwaco ikwany jami i kom bedo cawa ni iwiny lok pa gunya labok lok meno weng bill odonyo woko pien omyero icul airtime iwil data. Ka iwaco icito iyokke tutwale dong rac ki itaun yokke ka iweyo iyokke iyokke matidi icoro lac ki pii cur bill odonyo yokke madit icoro ki pii cur bill odonyo. Man cente. Iwaco idi i mac dyewor wek ka inen yo kor tyeni bil odonyo. Ki tino tye ka yelo wiye o dadi wa mito neno TV weng mac bil odonyo. Aryo adek iyaka otum. Tamo bene ni olo dong ka inen be ibed dano adi wil kong jin aryo mo bil odonyo. Anyira pe waco ung ung wangane dong ongango twal kong dok anong kong poda mo aduny aduny.

pi can ticca dano dong lega o omiya mo manok o omiya mo manok o omiya kong o omiya kong mukene dong gilego ki kongola ni adwoki kun in ingeyo ni gin mo ber pe pe ber bidwokone kwan dong bino en myero lutino odok i gang kwan dano nongo ocene ki kwene. Two ot yat obino dano nongo ocito i gikwena peko ma titino ma jwi i gang lok mere o peko moni ngat moni oto kany ngat moni giraa cene dano nongo ocito i gikwena ka ineno citety pa Acholi ineno kita wa struggling kwede kita wayelle kwede me rayo ciling matino tino me jami mogo ma i komwa nyom tye ka eni nongo dano tye i whatsapp group ka rayo cene. ci ineno ki kit cenene bene kit abino kwede ci enoni myero otiti ni wan watye ki peko two obino gitye ka rayo cene in ineno kit ma cene bino kwede ingeyo angeya ni wan watye ki peko ci ni enoni an atamo ni ka wabimiyo cawawa. i kin cawa acel ma wa iloko politik pien komedi cawa ni omoko dong whatsapp group oko weng en keken ka wa bimiyo cawa wa in one day to politics wamiyo cawa aryo nyo cawa acel nyo less thirty minutes. wamiu cawa bongwen ni nucu pi ginu mo ma ryemo can, nyo kong kite ka bedi dong gin ma atima ne pe lok kono bed lok ni wa iryemo can ni nining? Jal boti dong itye ka timo nining? Tam ango manyen ma konyo wa wek wa ryem can? Labongo eno ni kite ka latela ne dong wiye lyel calo mac, kite ka latela ne dong nyen nining? weng konyo kong pe dong ngat mo ma gidde ci nyero kene olo otor myero ngat mo ogid in ka wek inge ka wacito ka yero lutela wan oneno bene gin ma pire tek en aye ribbe i kin lutela tela mene ma kome i cawa ni pe neno lawote wange wang meno ni dong dano marac. Wan oneno kit a lutela opokke kede ki ngo mutimo kaka acoli i pokke pa lutela. Ceng ca otimme kin rwodi wa oneno kit oguny odugu kede kin gang. Timme i acoli parliamentary group waneno kit awoto kede. Timme i local government waneno kun bede dong kare me neno ni ka in dong pe itwero ribbe ki lawoti gin ma leb mono waci ni establishing a working relationship. pe omyero obed lurem ento ka gino moni tye ma omyero giti pire ma konyo lwak konyo kaka eno ni gin ma by obligation you are supposed to meet and discuss and find ways for wan dong we don't care kong onongo omare nyo pe omar eno ni pire pe tek. ento ka lokwu moni tye ni omyero gitir gino moni omyero in ibin ibed iye bene gitir tum moko ka dong ci pokke dong lacen dok ineno ma en in dong ineno in dong itye iyokke madit komi dong tye ka gonyi ma nongo tyen lokke ni kwon ducu aryo ni gutiyo kacelu.

Cing acel yabo buk ku lutwa. Waribbe wunu kare-ni eni, kadi ka wacito iye, mone ma tere peke, jami ma wun wulako alaka, o wawiny ni ngati, o wawiny ni ngati, dwong dong i whatsapp group dong nikato. Pingo? Ka kwini eni ma bedo dwe angwen-ni kene eni otum, ci adada ni in ibicako time nining? In ibicako time nining?

Kare kong itye ka tuku kin kaka kulu pi tyen lok ango? Tela luwota kati ki program pi lwak gin ma wun wubitimo ki gin ma wumoko ni wubitimo en aye gin ma wun wukel bot lwak lok me bedo ki leb mabit, lok me yat, lok me gin ango aa ni en aye itiyo kong an atamo ni amotwu ki awek wu ki lok man macek apwoyo wu tutwal Lubanga omede ki gwokowu.